מען פארציילט אז לימים איז געקומען א גיבור אין א שטאט און ער האט זיך אויפגעטון מיט זיין גבורות וואס אלץ האט שוין אמאל געטון, און ער ווייזט פאר די שטאט מענטשן, געטס א קוק, עטס זעטס דעם שווערד? מיט דעם שווערד האב איך שוין אפגעשניטן די פיס פון א לייב. ער נעמט ארויס נאך א נאך א שווערד, און מיט דעם שווערד האב איך שוין אויפגעפליקט דעם לייב און צופליקט אויף שטיקער. און אזוי ווייטער און ווייטער. שטייט עפעס א חכם אין די זייט און געט א פרעג פון דעם גיבור, און זאג מיר, און מיט וועלכע שווערד האסטו אפגעשניטן דעם קאפ פון דעם לייב? רופט ער זיך אן, אה! די קאפ פון די לייב האט שוין איינער געהאט אפגעשניטן פון פארדעם. אהא, און ביסט נאך א גיבור נאך אויכעט, אן א קאפ. אהא. מען קוקט אריין די וואכעדיגע סדרה, זעט מען א גאר א מורא'דיגע מוסר השכל. א מענטש קען זיך מאל ארום דרייען אן א קאפ, מתוך צרה ויגון ואנחה, ער ווייסט נישט וואס צו בעטן און ווי אזוי צו בעטן, און וואס זאל איך זאגן פארן אייבערשטן, און ער ווייסט נישט וואס צו טון. לאמיר זען די וואכעדיגע סדרה, די אידן זענען געווען אין מצרים. פארזינקען אין דעם ם ט שערי טומאה, פארצורה'ט אן א קאפ, מיט קוצר רוח און עבודה קשה, שטייט אין פסוק, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, די אידן האבן אזוי אפגעקרעכצט פון די שווערע עבודה, און ותעל שבותם אל אלקים, וואס האבן די אידן געבעטן? עס שטייט נישט וואס זיי האבן געבעטן, עס שטייט סתם ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, גארנישט מער, עס שטייט נישט וואס זיי האבן געשריגן. זאגט דער צרור המאור, איינער פון די מפרשים דא אין חומש, זאגט, הערליך שיין, די אידן האבן טאקע גארנישט געבעטן, זיי האבן נישט געהאט קיין קאפ, זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו בעטן, ווי אזוי, וואס זאל מען זאגן פארן אייבערשטן, זיי האבן נאר געשריגן, באשעפער, זיי האבן נישט געזאגט קיין איין ווארט, און די תפילה איז אנגעקומען אויבן, און די תפילה שטיי ואתה ה' ואשים אלו אלוקים. און טאקע מען קוקט אריין אין דרך חיים קדוש וואו אויפן פלאץ זאגט איך מורא'דיג שיין איין שטארקע יסוד כי אחת מהתפילות המתקבלות היא תפילה שמתוך צרה, די תפילה וואס ווערט אנגענומען פארן אייבערשטן איז תפילה מתוך צרה מן המצא כרסי כה ונוני במרחב כה, און דאס איז מורא'דיג חשוב, איי ווער בין איך און וואס בין איך און פארוואס זאל מיין תפילה ווערן אנגענומען, באקאנטע ווארט מען זאגט נאך פון ספרים. פנה תפלה סוערה ולא בוזו אסתר פלוסם תכוסף זוית לדור אחרון, פנה אל תפלה סוערה, ווען ס'קומט צו לדור אחרון איז די אייבערשטער הערט צו אל תפלה סוערה, וואס איז די תפלה סוערה? וואס איז די ארור בוים? א ארור בוים איז א פארטריקענטע בוים אין א מדבר, אבער געטס א קוק הערט צו טייערע אידן איך האב געטראפן א הערליכע שיינע איינע פון די ראשונים די ריץ אין ירמיהו מורא'דיג! זאגט ער אזוי, ארור איז א תולעת הנמצאת באילנות היער ותמיד משמיע קול. די ארור איז א ווארעם, נישט קיין בוים, א ווארעם וואס וואוינט אין ביימער, און אייביג איז ער משמיע קול. ער שרייט! שטייט נישט פלעין ער שרייט! יא! פנה תפילת הערר, די אייבישטער הערט צו די תפילה הערר, וואס וואס איז די ערר? א טלית וואס שרייט! וויי זקי, מען שרייט און די אייבישטער הערט צו, נישט קיין חילוק דיין מצב, טוילעז, ווער בין איך, וואס בין איך? דער אייבערשטער הערט צו די תפילות. מען זאגט אויף די בעל יסוד עבודה האט אמאל געזאגט אז א איד דארף גלייבן אז די אייבערשטער'ס רחמנות איז סאך מער ווי אונזער פארגרעבקייט. און ער האט מסביר געווען, זאגט ער, פארגרעבקייט האט א גבול, ווי שטארק קען מען זיין פארגרעבט? ס'האט א גבול. רחמנות פון די אייבערשטן איז בלי גבול. איז א איד דארף גלייבן ווען ער גייט דאווענען, נישט קיין חילוק דיין מצב, נישט קיין חילוק דיין פארגרעבטקייט וואס דו ביסט, זאלסטו וויסן איין זאך, די אייבערשטער האט רחמנות אויף יעדע איד. און ווען דו גייסט דאווענען האט די אייבערשטער רחמנות פאר דיר. נאך דערצו ווען דו שרייסט צום אייבערשטן מתוך צרה און דו ווייסט נישט וואס צו בעטן, נאך ווי האט די אייבערשטער רחמנות און טייערע צוערערס, כ'האף אייך א מעשה וואס איז פארגקומען די לעצטע צוויי וואכן, כ'בין נספּעל געווארן ווען כ'האב עס געהערט, און איך וועל פארציילן די מעשה פון וואו כ'האב עס געהערט, כ'האב עס געהערט פון מיין פעטער דער משפיע ר' משה מנחם טויבנפעלד, וואס דער איד אליין האט אים עס פארציילט. ס'גלייבט זיך נישט, אבער דאס איז די מעשה. א איד האט גע'חלומ'ט פאריגע וואך, פרשת ויחי, מאנטאג ביינאכט, חלומ'ט ער זיך אזוי, א איד א מגולח קומט צו אים אין חלום, און ער זאגט אים די ווערטער, יו אוי מי מאני! יו אוי מי מאני! און ער האט זיך אויפגעוועקט. פארשוויצט, דערשראקן, וואס גייט פאר? ווער איז ער? וואס איז ער? און דער מענטש האט געזאגט די נאמען ווער ער איז. זיין בני בית זעהט ווי דערשראקן ער איז, פרעגט ער וואס גייט פאר? מיטן די נאכט וואס איז געשען? זאגט ער ער האט יעצט גע'חלומ'ט ווי די די איד שרייט אים יו אוי מי מאני! איך געדענק נישט, געדענק נישט גארנישט. אבער זיין בני בית, זיין פרוי האט זייער גוט געדענקט, און זי זאגט אים, געדענקסט פאר צוואנציג יאר צוריק זענען זיי געגאנגען בענקראפט מיט א ביזנעס. די לעצטע מענטש וואס דו האסט געקויפט סחורה איז געווען דער איד, און ער האט דעמאלטס געהאט די און די ביזנעס, און דו האסט אים נישט באצאלט, און איך געדענק אפילו וויפיל ס'איז געווען, ס'איז געווען בערך צען טויזנט דאלער. איד כאפט זיך, גערעכט טאקע, יא, וואס, שוין, גלייך צופרי האט ער אויפגעזוכט די נאמבער פון די ביזנעס, אבער די ביזנעס איז שוין פארמאכט, ווי קען ער טרעפן די איד? האט ער געהייסן איינעם, ער האט געסערטשט פאר די נאמען פון די איד, ער האט אים געטראפן, ער וואוינט אין איינע פון די סטעיטס נישט דא, ער רופט אים אן, ער זאגט אים איך הייס אזוי און אזוי. נאך פאר ער האט געהאט צייט צו רעדן, רופט זיך אן יענער איד, יו אוי מי מאני! יו אוי מי מאני! מיט די זעלבע טאון און די זעלבע ווערטער וואס ער האט געהערט אין חלום. ער איז זייער דערשראקן געווארן און ער זאגט אים, אמת, און פאר דעם רוף איך דיך, כ'האב מיך דערמאנט, ער האט אים נישט פארציילט פון די חלום. כ'האב מיך דערמאנט. אין וויפיל קום איך דיך? יענער איד זאגט איין מינוט. ער קומט צוריק אפאר מינוט שפעטער צום טעלעפאן מיט א צעטל אין די הענט, דו קומסט מיך זיבן טויזנט נײַן הונדערט. איך וויל דיך עס נאך היינט באצאלן זאגט ער אים. אבער ווי טרעף איך דיך? דו ביסט דאך שוין נישט דא. קיצור, האט יענער געזאגט מיין טאטע וואוינט דא אין די געגנט, טראג עס אריבער צו מיין טאטע. נאך יענע טאג האט ער עס אריבערגעטראגן צו זיין טאטע, די געלט וואס זיי האבן געווען שולדיג, אבער די מעשה איז נישט פערטיג. ער האט באצאלט די געלט האט ער צוריקגערופן די איד, און ער פרעגט אים די ווערטער, בשעת איך האב דיך גערופן האסטו מיר צוגעלייגט א ווארט און איך וויל עס פארשטיין. דו האסט געזאגט, יו קעים אן די רייט טיים. ווען איך האב דיך גערופן זאגן. אז איך בין נישט שולדיג געלט, און האסט מיך געשריגן יו אוי מי מאני, האסטו צוגעלייגט די ווערטער יו קעים אן די רייט טיים, וואט די יו מין יו קעים אן די רייט טיים? וואס איז יעצט די רייט טיים? פארציילט אים דער איד די מלווה טרעפליכע ווערטער, און דאס איז די שורש פון די מעשה, איך האב פארלוירן מיין פרנסה, איך האב נישט קיין לחם לאכול אינדערהיים, נעכטן ביי מנחה, האב איך געזאגט פארן אייבערשטן באשעפער טייערער, איך ווייס נישט ווי אזוי און איך ווייס נישט וויאזוי, איך ווייס נישט וואס, כ'האב נישט קיין לחם לאכול, איך דארף קעם קענען געבן צו עסן פאר מיינע קינדער, געב מיך געלט, איך האב נישט קיין געלט, אזוי האב איך גערעדט צום אייבערשטן, גארנישט מער. טייערע אידן, ערצעהט זיי די אנדערהאלב מעשה. דער באשעפער האט געשיקט די בעלי חלומות צום לוי פון צוואנציג יאר צוריק און ער האט אים אויפגעוועקט יאור מימוני, און דער איד האט עס באצאלט און דער איד האט געהאט געלט, ווייל ווען א איד שטעלט זיך אוועק צום אייבערשטן מתוך צרה יגון ואנחה און ער שרייט צום אייבערשטן, אייבערשטער העלף מיך, נישט א חילוק זיין מצב, נישט א חילוק ווער ער איז און וואס ער איז, הערט דער אייבערשטער צו. ותקוסם שמעתי מפני נוקסיו, ווען ס'איז ווען ס'טוט וויי און מ'שרייט צום אייבערשטן הערט די אייבערשטער צו און ער איז מקבל די תפילות און ער העלפט.